Croeso! Sam Young ydw i, dwi'n gweithio i Age Cymru fel Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd. Mae'r sesiwn hwn yn canolbwyntio ar wella rhan gofalwyr hŷn pan mae pobl yn symud i fyw mewn cartref gofal. Ariennir y gwaith fel rhan o Brosiect Gofalwyr Hŷn 2024 i 2025 gan Lywodraeth Cymru a chyflawnir y prosiect mewn partneriaeth rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Nod y hyfforddiant hwn ar gyfer staff cartrefi gofal yw gwella dealltwriaeth o'r rôl hanfodol y mae gofalwyr hŷn yn ei chwarae wrth i bobl symud i fyw mewn cartrefi gofal. Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar anghenion gofalwyr di-dâl hŷn, sydd fel arfer yn mynd law yn llaw gyda help i'r preswylwyr wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartrefi gofal. Bydd y hyfforddiant hwn yn ategu hyfforddiant arall sydd ei angen arnoch er mwyn cyflawni eich rôl, ac mae'n seiliedig ar yr adnodd arfer da a gynhyrchwyd ar gyfer y prosiect hwn. Byddwn ni'n ymdrin â gofalwyr hŷn mewn cyd-destun er mwyn gwella dealltwriaeth o amgylchiadau gofalwyr hŷn. Yna, byddwn ni'n ystyried y broses o symud i fyw mewn cartref gofal, gan bwysleisio ar beth sy'n digwydd cyn i'r unigolyn symud i'r gartref. Yna, byddwn ni'n ystyried rôl gofalwyr di-dâl ym mywyd y cartrefi gofal ac yn darparu gwybodaeth am gynllunio gofal diwedd oes. O'n i'n ddechrau efo cwis byr am ofalwyr hŷn yng Nghymru. Felly, nodwch eich atebion, bydd yr atebion cywir ar y sleid nesaf. Cwestiwn un, Pa wlad sydd â'r gyfran fwyaf o ofalwyr di-dâl, Lloegr neu Gymru?

Mae'r gan Gymru i'r gyfran, gyfran fwyaf o fawr di-dâl. Yng Nghymru, mae yna wahaniaethau yng, yng, yng nghyfrannau gofalwyr. Mewn ardaloedd gwledig ble mae'n anodd trefnu gofal, mae yna fwy o ofalwyr di-dâl. Mewn ardaloedd sy'n wynebu amddiffadedd economaidd-cymdeithasol, mae'r gyfran hefyd yn gynyddu. Cwestiwn 2. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif bod 96 o 100 o ddyletswyddau gofalu yn cael eu cyflawni gan ofalwyr di-dâl. Heb ofalwyr di-dâl, fe fydda ein systemau cefnogaeth gofal yn methu ymdopi. A wedyn, rhif 3, mae 55 o 100 o ofalwyr hŷn dros 55 oed. Dyma'r ddiffiniad, Gyfalwyr Cymru. Mae diffiniad Llywodraeth Cymru yn debyg, ond wedi ei herio yn fwy ffurfiol. Mae Siarter ar gyfer Gofalwyr Di-dâl yn cyd-fynd â'r Ddeddf. Mae'n cymwys cynnig gweithredol o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan bob sector, gan gymwys iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a sefydliadau cymunedol, rôl rôl i chwarae wrth gefnogi gofalwyr di-dâl a dylid hyfforddi staff er mwyn iddyn nhw fedru darparu y gwybodaeth gywir am hawliau gofalwyr a gwasanaethau lleol. Gallant yn eu hun, drwy ddarparu gwybodaeth a chymorth, neu gyfeirio at gymorth perthnasol fel Gwasanaeth Gofalwyr Awdurdod Lleol neu opsiynau trydedd sector. Nid tasg i staff gofal yw hwn, ond mae'n bwysig gwybod bod yna gymorth ar gyfer gofalwyr di-dâl. Bydd p'au ydynt wedi gallu cael mynediad at eu hawliau wedi effeithio ar eu gallu i barhau i ofalu am y person sy'n symud i fyw mewn sefydliad sy'n darparu gofal preswyl. Mae manteision i gyfranogiad gofalwyr. un, y gwybodaeth hanfodol am y preswylydd nad yw staff meddygol yn ymwbodol ohono. Ni all gynllun gofal gan Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol gwmpasu'r holl agweddau sydd eu hangen er mwyn gefnogi unigolyn wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cytref gofal. Weithiau, mae angen i unigolyn symud i fyw mewn cartref gofal ar frys, ac nid oes digon o amser i gasglu gwybodaeth fanwl am yr unigolyn. Mae ein gwaith ehangach yn dangos bod llawr awdurdodau lleol yn cael trafferth asesu anghenion pawb yn ddigon cyflym. Mae cael darlun mwy manwl o'r person a'i fywyd yn ddefnyddiol iawn. Mae'n gwneud y broses o symud i fyw mewn gartref gofal yn haws hefyd. Mae amgylchiadau'r unigolyn yn newid yn ddifrifol pan maen nhw'n symud i fyw mewn gartref gofal, felly mae'r gwybod uchod yn ddefnyddiol iawn. Gall rhaferion bob dydd yr unigolyn, eu proffesiwn, hobïau a ddiddordebau i gyd helpu i leihau straen y sefyllfa ac, er mai dyna'r peth pwysicaf, gall hyn helpu i leihau lefelau anghenion gofal. Mae rôl y gofalwyr yn parhau. Mae llawer o ofalwyr eisiau parhau yn darparu rhywfaint o ofal ar ôl i'r unigolyn symud i fyw mewn sefydliad sy'n darparu gofal preswyl. Mae'r adborth gan ofalwyr yn dangos eu bod yn gallu teimlo nad ydynt bellach yn cael eu gwerthfawrogi ar ôl i'r unigolyn sy'n derbyn gofal symud i fyw mewn cartref gofal ac nid oes llawer o gydnabyddiaeth gan weithwyr proffesiynol bod y rôl yn gofalwr yn parhau. Mae gynwys gofalwyr ym mywyd pob dydd yn gartref gofal yn help mawr. A wedyn, gwech ansawdd bywyd. Gyda'i gilydd, mae'r manteision yn ychwanegu at wech ansawdd bywyd i bawb. Mae'r hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar ofalwyr hŷn. Mae'r sleid hwn a'r sleid nesaf yn edrych ar nodweddion. Mae'r rhain yn cymwys, tebygolrwydd cynyddol o amrywiaeth o broblemau iechyd ac anghenion gofal ei hun, gofalu am fwy nag un person, cyfrifoldebau gofalu eraill bosib sy'n mynd yn fwy cymhleth pan fydd unigolyn yn symud i fyw mewn cartref gofal preswyl, tebygolrwydd cynyddol o unigolion yn cael eu hallgau yn ddigidol, Mynediad cyfyngedig i ryngrwyd ble mae pobl eraill yn llwyddo i ddod o hyd i wybodaeth hanfodol. Rydyn ni'n hyrwyddo pa mor bwysig yw hi i sicrhau bod gwybodaeth ar gael ar bapur. Mae yna heriau ychwanegol sy'n wynebu pobl â nodweddion gwarchodedig sy'n cael effaith ychwanegol wrth bob ar bobl wrth iddyn nhw heneiddio, er enghraifft pobl o'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a chwiar plus, sydd wedi byw drwy gyfnodau pan oedd eu hunaniaeth yn anghyfreithlon, sydd wedi dioddef homoffobia neu gamddealltwriaeth diofal dros amser. I bobl o ddiwylliannau lleiafrifol, mae'n bwysig dod dod i'w nabod er mwyn deall eu hanghenion penodol wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartref gofal, bwyd, crefydd, anghenion iaith. Yn aml, mae angen gwasanaethau ychwanegol ar bobl hŷn drwy gyfrwng y Gymraeg, iaith arall neu anghenion synhwyraidd, ac hefyd, mae yna wasanaethau cymorth ariannol ar gael ar gyfer pobl hŷn. Dyma'r beth nododd gofalwr hŷn yn ein ein harolwg Beth sy'n Bwysig i Chi? yn 2024. Rydw i'n cefnogi dau bâr o rieni hŷn. Mae un ohonyn nhw yn byw gyda chlefyd Alzheimer ac yn byw mewn cartref gofal. Dydw i ddim yn medru gwerthu'r tŷ i dalu am ofal oherwydd sefyllfa'r farchnad. Mae'r tŷ wedi bod ar werth ar werth ers pymtheg mis ac rydw wedi gostwng y pris deuddeg o gant. Dydw i ddim yn medru cysgu oherwydd fy mod yn yn poeni a fydd elw'r tŷ yn talu costau gofal, ac yn ei galluogi ni yn dalu symiau sy'n ddyledus i'r gwasanaethau cymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaethau cymdeithasol yn ein helpu ni i dalu ffioedd tan fod y tŷ wedi ei werthu. Be os na, os na fydd digon o arian? Wedyn, bach mwy o'r arolwg. Dwedodd 54 o gant bod gofalu yn her cynnydd enfawr ers y llynedd. Roedd gofalwr, gofalwyr o dan bwysau cynyddol cyn y pandemig, ac rydyn ni'n clywed am fwy o ofalwyr sydd wedi ymladd ac sy'n teimlo'n euog oherwydd eu bod yn methu sicrhau bod yr unigolyn maen nhw'n gofalu amdano medru byw yn annibynnol bellach. Mae'r pwysau ychwanegol yn aml yn effeithio ar bobl wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartrefi gofal, ond mae'r pwysau yn cynyddu erbyn hyn. Mae'r pwysau hyn yn yn medru effeithio ar y perthynas rhwng y gofalwr a'r unigolyn sy'n derbyn gofal. Felly, mae'n bosib bydd angen trwsio'r berthynas hynny. Mae 32 yn byw gydag anabledd, gan olygu bod gan draean o bobl anghenion gofal ei hun. Bydd gan rai anghenion cyfathrebu ychwanegol, felly mae'n angen ystyried hyn wrth gyfathrebu gyda gofalwyr di-dâl. Nid yw pump o gant yn medru gweithio oherwydd cyfarfoldebau gofalu. Efallai y bydd rhai yn dymuno mynd yn ôl i'r gwaith unwaith y bydd y person mewn nhw'n darparu gofal iddo wedi symud i fyw mewn cartref gofal. Clywsom hefyd bod eraill wedi lleihau eu horiau gwaith er mwyn darparu gofal di-dâl, neu addasu eu patrwm gwaith. Roedd eraill yn mynd yn ôl i weithio ar ol ymddeol oherwydd eu bod nhw'n methu byw ar bensiwn y wladwriaeth oherwydd yr argyfwng costau byw. Felly, mae'n debygol bydd mwy o ofalwyr hŷn yn cael trafferth wrth geisio darparu gofal ac ymdopi gyda gwaith ac ymrwymiadau eraill. Roedd gofalwyr hŷn hefyd yn fwy debygol o ddweud eu bod yn cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl neu emosiynol, eu bod yn gweld eisiau eu teulu a'u ffrindie, a'u bod yn cael trafferth wrth ddefnyddio trafnidiaeth. Mae'r manylion hyn yn anghenion y medrir eu cefnogi gyda atgyfeiriadau i wasanaethau cefnogaeth gofalwyr, cyswllt-wir cymunedol a sefydliadau eraill tebyg, sy'n dangos bod help ychwanegol yn ystod y cyfnod o newid hŷn hwn yn ffurfiol. Mae profiadau yn aml yn medru dweud llawer yn fwy nag ystadegau. Dyma ddyfyniad o arolwg yn 2024 sy'n dangos sut mae unigrwydd yn medru effeithio ar bobl, hyd yn oed os ydyn nhw'n brysur iawn. Rydw i'n darparu gofal i mam, fy mab anabl, a fy ngwr. Dydy fy ngwr ddim yn iach. Rydw i'n gweithio llawn amser ac yn gofalu am y tŷ, siopa a garddio. Rydw i wedi colli dau ffrind agos yn ystod y flwyddyn diwetha'. Rydw i'n gweithio gartref yn bennaf ac rwy'n teimlo yn unig ac yn ynysig yn aml. Does gen i ddim ffrindiau. Mae symud i fyw mewn cartref gofal yn gyfnod o newid i'r unigolyn. Maen nhw'n symud i fyw mewn lle newydd, gyda threfn bob dydd newydd, yn ogystal â gorfod sefydlu perthnasau newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd. Mae'n gyfle unigryw i'r staff ddysgu am yr unigolyn a ddod i'w nabod, a dysgu beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae cynllunio cyfannol yn helpu i'r preswylydd a staff a gofalwyr di-dâl mewn gwahanol ffyrdd. Mae ein gwaith ymgysylltu gyda phobl hŷn a'n gwaith ymgyrchu yn golygu ein bod ni'n deall y pwysau sydd ar gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol. Mae'n anodd trefnu amser er mwyn cynllunio broses o symud unigolyn i fyw mewn cartref gofal. Mewn achosion fel hyn, mae'n bwysig iawn bod y pethau sydd angen eu gwneud cyn i'r unigolyn symud i cael eu gwneud, heb deimlo bod angen brisio ac esgeuluso'r gwaith. Mae hyn i gyd yn cymryd cryn dipyn o amser i un cyfathrebu. Mae'n bwysig bod gan ofalwyr ddigon o wybodaeth er mwyn er mwyn iddyn nhw fedru helpu'r unigolyn i symud i fyw mewn cartref gofal. Mae'n bwysig eu bod nhw'n gwybod beth gall yr unigolyn ddod gyda nhw i'r cartref gofal er mwyn teimlo'n gartrefol, beth yw'r amserau ymweld, ac amrywiaeth o bethau eraill sy'n bwysig eu gwybod. Pwynt dau yw cwrs uwch o ofal a chynllunio ariannol. Oeddwn yn rhannu sleid sy'n llawn gwybod manwl am y pwnc hwn yn y man. Mae hwn yn pwnc bwysig iawn ar gyfer preswylwyr, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'n bwysig bod gan y preswylydd a'i gofalwr gyfleoedd i drafod y bethau hyn os nad ydyn nhw wedi eu trafod cyn symud, neu os oes angen newid eu cynlluniau ariannol. Mae taith o gwmpas ystafelloedd y sefydliad a chyfle i gwrdd â staff yng Nghygartref Gofal yn helpu pobl i teimlo'n gartrefol. Iaith. A oes yna weithwyr gofal sy'n siarad iaith yr preswylydd? Weithiau, pan nad yw'r staff yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae angen dod o hyd i ffyrdd eraill o fodloni anghenion y preswylydd, er enghraifft, raglenni teledu a radio yn yr iaith Gymraeg. Rheoli, Rheolau am Anifeiliaid Anwes Mae caniatau i anifeiliaid anwes ymweld â chartref gofal yn ffordd dda o helpu preswylwyr newydd i deimlo yn gartrefol. Dysgu am ein gilydd a gwneud yn siŵr bod gofalwyr yn rhan o fywyd bob dydd y cartref gofal. Yn aml, pan fydd rhywun yn symud i fyw mewn cartref gofal, maen nhw'n eisoes wedi colli nifer o bethau sy'n rhoi ystyr i'w bywydau. Mae symud i fyw mewn cartref gofal hefyd yn medru golygu rhoi'r gorau i'r weithgaredd sy'n bwysig i'r unigolyn. Mae nifer o bobl yn mwynhau gyfrannu, cyfrannu at grwpiau cymdeithasol, neu fod yn rhan o gymuned ehangach, Ac mae rhai pobl yn medru cael trafferth wrth geisio addasu i fywyd heb y pethau hyn ar ôl symud i fyw mewn cartref gofal. Mae rhyddid i ddewis pa weithgareddau rydyn ni eu gwneud, ein trefniadau bob dydd, y ffordd rydyn ni'n gymdeithasu, ble rydyn ni'n byw, ein dillad, a nifer o elfennau eraill, ond bywydau yn anfodol wrth i bobl ceisio dod o hyd i ystyr yn eu bywydau. Bywydau. Mae colli'r annibyniaeth hwn yn sydyn yn medru rhoi ysgytwad i bobl sy'n symud i fyw mewn cartref gofal, gan achosi gofid a thristiwch. felly, dysgu am ein gilydd. Mae holi cwestiynau fel 'Be mae diwrnod dda yn ei golygu i chi? yn medru helpu. Gallwch chi holi pa weithgareddau maen nhw na preswylwyr eraill yn hoffi eu gwneud, ac os oes cyfle i gofalwr ymuno â'r gweithgareddau. Mae adborth rydyn ni'n ei dderbyn gan ofalwyr yn nodi bod galwadau ffôn wrth y gartref gofal yn aml yn ffurf o drosglwyddo newyddion drwg. Mae'n syniad da i roi galwad ffôn i'r gofalwr di-dâl er mwyn dweud bod preswylydd wedi cael diwrnod da, efallai eu bod nhw wedi mwynhau pryd o fwyd, neu eu bod nhw wedi cynnal sgwrs dda gyda rhywun. A oes cyfle i ofalwr di-dâl fod yn rhan o gweithgareddau yn y cartref gofal neu mewn grwpiau cymunedol gerllaw? Mae cynlluniau gofal uwch yn broses wirfoddol sy'n caniatáu pobl i wneud penderfyniadau am eu gofal iechyd yn y dyfodol. Mae'n golygu cynnal trafodaethau gyda darparwyr gofal a theulu'r unigolyn er mwyn trafod eu dymuniadau a'u blaenoriaethau o ran y gofal. Nod cyn cynllun gofal uwch yw sicrhau bod dewisiadau unigolyn yn cael eu parchu pan nad ydyn nhw'n medru cyfathrebu eu dymuniadau. Mae'n bosib bydd unigolion sy'n symud i fyw mewn cartrefi gofal wedi gwneud rhai trefniadau. Mae'n anodd cynnal trafodaethau fel hyn, ond rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig yw'r penderfyniadau a'r trafodaethau hyn, felly mae angen creu digonedd o le ac amser er mwyn trafod y pethau hyn. a wellysiau a threfniadau, threfniadau angladd. Rydyn ni i gyd yn gwybod bod ewyllisiau yn bwysig, ond nid yw pawb yn wneud ewyllys. Mae angen ystyried pwysigrwydd y ewyllys er mwyn rhoi sicrwydd i'r preswylydd, eu teuluoedd a'u gofalwyr di-dâl. Defnyddir penderfyniadau o flaen llaw neu ewyllisiau byw i nodi beth hoffai rywun i ddigwydd petawn nhw'n methu cyfathrebu eu penderfyniadau eu hun. Efallai y byddwn nhw'n anymwybodol neu wedi colli eu galluedd meddwl o ganlyniad i ddementia. Mae'n caniatáu pobl i wrthodrannu o'r triniaeth meddygol yn ddyfodol. Mae penderfyniadau o flaen llaw yn sicrhau bod teuluoedd a gofalwyr yn gwybod beth i'w wneud pan na fydd y preswylydd yn medru cyfathrebu bellach. Mae'r rhain yn ddogfennau byw, Felly, mae'n bosib newid y penderfyniadau sy'n cael eu nodi arnynt, ac mae'n angen bod ganddyn nhw gyfleoedd i wneud hynny ar unrhyw adeg, er enghraifft, ar ôl i'w eu hiechyd neu amgylchiadau yn newid. Mae atwrneiaeth yn ddogfen gyfreithiol sy'n galluogi rhywun i wneud penderfyniadau ar ran y preswylydd pan nad ydyn nhw'n medru gwneud eu penderfyniadau eu hun. Mae hyn yn cynnwys materion ariannol, materion sy'n ymwneud â gofal neu y ddau, ac mae'n bwysig deall beth yw'r gwahaniaeth.